ס'איז דא א נייע גילי' און ניו דיסקאווערי, איינע פון די גרעסטע רבנים אין וואס אונז ווייסט מען אין היסטאריע, וואס יעדע חדר יונגעל ווייסט זיין נאמען ביז היינט איז געווען די מסורת השס. און געס וואט? קען יו בעליוו די מסורת השס געט א לאנגע הסכמה פאר א נאראטיש ביכל. Wow.

א סימן צו געדענקען די יאר פון די הסכמה איז שנת זנות, שנת זנות, זנות, איז תפני און זיין וואט מעיקס סיקסטין ניינטי סעווען, אין די זומער, די הסכמה איז געגעבן געווארן אין די תענית פון שבעה עשר בתמוז, נישט מער און נישט ווייניגער, אייראניקלי. ס'איז געגעבן געווארן אין די תענית, אבער נישט אין שבועות ובתמוז. וויאזוי קען זיין? נדחה?
ס'איז געווען א תענית נדחה, סאו די הסכמה איז געגעבן געווארן זונטאג חי תמוז. חי געלעבט. די מסורת השס איז געווען זייער אמביגעוואס מיטן געבן די הסכמה, און מען זעהט ווי ער סטראגלט שטארק, פון איין זייט דא איז דא א איד וואס האט געארבעט שווער, אוועקגעגעבן צייט און געלט צו איבערארבעטן די קי בוך, און ס'איז ס'איז אביסל א געקאשעטע נוסח, ער האט אביסל געמאכט מילדער פארשידענע סעקסועלע עראטישע עקספרעשאנס, געמאכט אביסלע מילדער דא און דארט, נאך א זאך וואס ער האט געטוישט איז די נאמען פון די בוך, אנשטאטס די בוך זאל הייסן א בוך אויף קיען, די קי בוך, האט ער עס געגעבן מער א כשר'ע נאמען, מער א מער א. תורה'דיגע נאמען הייסט עס ספר משלים און און די מסורת השס האט אים געגעבן די לאנגע הסכמה אה. און ער גייט הי סטראגעלס ווערי מאטש, פון איין זייט וויל ער העלפן דעם איד, דער איד האט געהייסן רבי משה וואלאך, אדער מיסטער משה וואלאך, און פון פון ווארמס, אדער ווירמייזע, און דער מסורת השס איז געווען רב אין פראנקפורט, געקומען פון קראקא אריגינעל, באט איז געווען רב אין פראנקפורט, און ער געבט אים די הסכמה אין פראנקפורט. פון איין זייט וויל ער העלפן דעם איד משה וואלאך, פון די אנדערע זייט ווי קען די מסורת השס געבן דער צדיק און גאון און עניו ווי אזוי קען ער געבן הסכמה פאר א נאראטיש ביכל? איז ער גייט אהין און צוריק, זיגזאג, פינף מאל אהין און צוריק. די בוך איז גוט, פאזיטיוו, הי דאז אפאלאדזשעטיקס פאר די בוק, ווייז פארוואס ס'איז כשר, פארוואס מ'מעג יא דרוקן אזעלכע ביכער. פאזיטיוו, נעגעטיוו. פאזיטיוו, נעגעטיוו. פאזיטיוו, פינף מאל אהין און צוריק זיגזאג. איטס סאו הילעריעס, וואן ליין איז סאו הילעריעס, ווען כ'האב געוויזן די הסכמה פאר פראפעסאר לארענס קאפלאן, און האט ער מיר געזאגט אויף די סענטענס, די מאוסט הילעריעס סענטענס אין די הסכמה, וואס איז פונקט אינמיטן, די הסכמה האט זיבעצן שורות,

און און דא האב איך עס איבערגעזעצט אין ענגליש, און
כ'וועל צושטעלן די לינק אין די.

די נישט נאר די משלים און די מעשות נאר אויכעט די בילדער און. האסט געזאגט אז לארענס קאפלאן האט געזאגט עפעס וועגן די.
פראפעסאר קאפלאן, ביי די וועי פראפעסאר קאפלאן איז א בנן של קדושים, ער איז א ארטאדאקסישע פראפעסער אבער ער שטאמט זיין טאטע זיין טאטע זיין זיידע דעי ביקעים מאדערן זיין זיידע איז געווען א סאטמאר חסיד אין אונגארן וואס זיין זיידע זיין עלטער זיידע זיין עלטער זיידע האט געברענגט ווערט דערמאנט אין די אגרות דברי יואל אין איינע פון די בריוון פונעם בעל דברי יואל פונעם סאטמאר רעבן רבי יואליש דערמאנט ער דעם נאמען פון קאפלאן'ס עלטער זיידע אז ער האט אים געברענגט צו זיין רב אין קראלע, ער האט געפוילט ביי אים צו ווערן רב אין קראלע, ער האט געוואוינט אין קראלע, און דאס איז געווען פאר סאטמאר, שפעטער איז. ווען שפעטער איז ער געפארן קיין אמעריקע, די סאטמאר רבי, ס'איז א אינטערעסאנטע מעשה דא מיט מיט די סאטמאר רבי און דעם איד, דארף זיך דערמאנען זיין נאמען, אדער דאס קען מען א אנדערס מאל דערציילן, באט לאמיר יעצט צוריק גיין צו צו די עראטישע הסכמה.
סאו וואס זאגט איר וועגן די שירה נײַנצן? זאל איך ליינ.
אה האט ער געזאגט פראפעסאר לאורענס קאפלאן האט געזאגט אז די שירה די מאנטעין ס'איז געווען א שרייבער וואס האט אין ענגליש וואס האט ארויסגעגעבן א בוך און ער וואס איז געווען א קאנטראווערסיאלע בוך א קאנטראווערסיאלע טעמע און ער האט געשריבן אויפן אנהייב פונעם בוך האט ער געשריבן פליז עוועריבאדי ביי די בוק אין ארדער טו בורן איט, דעטס האו דיס מאסט הילעריעס ליין דא אויף שירה אַכט און נײַן און צען דערמאנט אים אין די ליין ביקאוז איטס זייער איטס איטס איטס ווערי אייראניק.

ולא היו בכלל, ולא היו נחשב בכלל ספרים חיצונים. מיר טרעפן אין די פריערדיגע דורות אז מען פלעגט דרש'נען תילה מאסלע, תילה מאסלע, מען פלעגט דרש'נען, מען פלעגט דרש'נען אסאך משלים, דאס נישט צו פארגעסן אז די עראטישע בוך הייסט ספר משלים, מען פלעגט צו דערציילן אסאך משלים, אין אנדערע ווערטער משלים זענען מותר, ס'איז נישט. דערציילן אדער שרייבן, ולא היה נחשב בכלל ספרים חיצונים, ס'איז נישט געווען פאררעכנט בכלל ספרים חיצונים אין די פריערדיגע דורות. כי מכל משל ומליצה סופו היו התעוררות ויראת השם. ווייל די סוף פון יעדע משל און מליצה איז געווען א התעוררות ליראת השם. דאס הייסט אפילו טאמער די משל אליין, די מעשה אליין, די גראם, האט נישט קיין איז רעדט זיך פון עולם הזה'דיגע זאכן אבער ס'האט א מוסר השכל אבער די ס'האט א מוסר השכל אין די ענד ועל פי זה נתפסי כמה ספרי משלים און בעיסד אן דעט זענען געדרוקט געווארן פארשידענע ספרי משלים וראשונים לא היו מעכבים עליהם. די פריערדיגע רבנישע אויטאריטעטן האבן נישט צוריקגעהאלטן די מחברים און די דרוקערס פון ארויסגעבן אזעלכע ספרים. ועל פי זה פעל ועשה כמר משה וואלאך מקהילה קדושה ורמיזה. כ'ווייס נישט אויב די מסורת השס האט געוואוסט אז אז דאס איז נישט קיין אריגינעלע ביכל, דאס איז בעיסיקלי אדאפטירט פון א ביכל וואס איז געווען פון די קי בוך וואס איז געווען געדרוקט הונדערט יאר פריער, אפשר האט די מסורת שס האט געטראכט אז ער האט געמאכט די גאנצע זאך פריש, און ער זאגט אז לויט דעם מיסטער משה וואלאך פון ווארמס האט גע.

עד אשר השלים ספר משלים. דאס איז א, דאס איז מעיבי א ווארד פלעי. השלים משלים. ביז ער האט געענדיגט די די גאנצע ספר משלים, וואס רופט זיך געווענליך די קי בוך. אף שבתחילתו לא שואל את פי להדפיס. מלכתחילה האט ער מיך נישט געפרעגט רשות צו ער זאל שרייבן און דרוקן אזא בוך. מכל מקום, אחר שנגמר. באט נאו, ווי זאגט מען אין ענגליש? איטס טו לעיט? איטס ארעדי דאן?

איין סיבה פארוואס מ'זאל עס נישט איבערדרוקן איז כדי נישט צו גורם זיין שאדן פאר מיסטער משה וואלאך, אבער די מסורת השס האט דא אריינגעשטעקט א הילעריעס פרומע ריזען, קריטיקעל ריזען, פארוואס מ'זאל נישט איבערדרוקן. און געס וואט איט איז? ער נוצט א מליצה פון וואס רש י ברענגט פון א שמועס א דייעלאג וואס איז אנגעגאנגען צווישן משה און אהרן, משה ברענגט זיינע קינדער צו מצרים פון מדיין, און אהרן טרעפט אים, זיין ברודער אהרן הכהן טרעפט אים אויפן וועג, און ער זאגט אים על ראשונים אני מצטער אם ואתה בא עם מוסיף עליהם. אונז פייניגן מיר זיך אין די שבט מצרים מיט די קינדער וואס אונז האמיר דארטן, און דו קומסט יעצט ברענגען דיין ווייב און קינדער אויכעט קיין מצרים צולייגן טו די טו די ליסט. עד טו די עד סארא טו טו מיזערי? פארוואס ברענגסטו זיי קיין מצרים? ס'איז בעסער זיי בלייבן אין מדיין. ענד סאו די מסורת השס נוצט דעם מליצה, ער זאגט עס אבער נישט ארויס ווייל ער וויל נישט ער וויל נישט זיין נעגעטיוו אין די הסכמה, ער וויל נישט זיין עקספליסיט נעגעטיוו און זאגן אז אונז האמער צער אויף אויפן דרוקן די עראטישע בוך, ס'איז ס'איז פראבלעמאטיש, כ'מוז, אין אנדערע ווערטער ער זאגט כ'מוז מודה זיין אז ס'איז פראבלעמאטיש, אבער ער זאגט עס נישט עקספליסיט, סאו ער מאכט א וכולי, ער זאגט נאר צוויי ווערטער, והנה על ראשונים, ער ברענגט נישט די גאנצע. משפט, די גאנצע סענטענס פון חזל, ער דערמאנט ער דערמאנט נאר די אנהייב פונעם סענטענס, די ערשטע צוויי ווערטער, מיט א וכו'. סאו ער זאגט והנה על ראשונים וכו'. וואס דאס יעדער איינער וואס קען, וואס לערנט חומש מיט רשי, אדער לערנט די מכילתא אין אריגינאל, ווייסט וואס ס'מיינט? אז ער מיינט צו זאגן, אויב דרוקן די ביכל יעצט אין סיקסטין ניינטי סעווען אין תפנין ז' איז א פראבלעם. אין די ענד איז עס א פראבלעם ביקאוז איט העז עראטישע סטאריס. סאו וואי שוד יו ריפרינט איט? סאו אין אדער ווארדס הי סעז ס'איז דא צוויי סיבות. פארוואס קיינער זאל עס נישט איבערדרוקן ביז ס'גייט דורך פיר יאר. איינס ווייל ס'גנב'ט פונעם.
איינס ווייל ס'מאכט שאדן,
ס'איז גורם שאדן פאר מיסטער משה וואלאך, פאר די מחבר און די ארויסגעבער פונעם בוך. צווייטע, פארוואס זאלסטו גאר צולייגן צו די. די צווייטע סיבה איז, איז פרומקייט. סינס די ביכל איז א ראטישע ביכל, און איטס פראבלעמאטיש, איטס קאנטראווערשעל, די די די סאו וויי פארוואס זאלסטו זיין מוסיף חטא על פשע? עס איז גענוג אז א פראבלעמאטישע ביכל ווערט געדרוקט איינמאל אין פיר יאר און איז מער איז פארוואס זאלסטו צולייגן און עס דרוקן יעדעס יאר נאך א מהדורה ביסטו מוסיף חטא על פשע. באט דיס איז אבוויעסלי הילעריעס ביקאוז איף איטס א ריעל פראבלעם וואט העפענס אפטער פאר יערס? דעטס וויי איטס סאו הילעריעס. און אפילו אפילו דאס זאגט ער נאר זייער מרומז, יא? זאגט ער, והנה אל ראשונים וכו' שיש מקום לערער על התפסותם, ואין צריך לומר להחזירה להתפסותו. דער איז סטיל, איווען אפטער מיי האול אפאלעדזשעטיקס דעט איי סטארטעד היער פראם די בעגינינג אוו די הסכמה ביז דא ביז די ניינטע שורות, דאס הייסט די ערשטע אכט שורות אדער די ערשטע פינף זעקס, די ערשטע זעקס שורות איז בעיסיקלי שטארקע אפאלאדזשעטיק פאר אז מע אז אזעלכע לטובת די ביכער אז נישט נאר די ביכער נאר אז אזעלכע ביכער זענען אנגענומען בדרך כלל זענען אלעמאל געווען אנגענומען און מען מעג עס דרוקן ס'איז נישט קיין פראבלעם אבער דא דא ליגט די הונט באגראבן דא קומט ארויס דא איז ארויסגעשפרינגען די קאץ פונעם זאק די קאץ פונעם זאק שפרינגט שפרינגט ארויס נאך אסאך שורות שפרינגט ארויס ביי די זיבעטע שורה. זיבעטע שירה, די קאץ שפרינגט ארויס פונעם זאק, און ער איז מודה, דארטן הייבט ער אן, און ס'ווערט נאך שטערקער אין די ניינטע שירה, שירה נײַן און צען, ווי ער זאגט קלאר אז ס'איז דא א מקום צו קריטיקירן אויף דרוקן אזעלכע חיבורים,

דארף מען רופן א שמוציג ביכל, א טרייפענע ביכל, אדער א ביכל, אבער ספר די מסורת השס איז נישט געווען, האט נישט מורא געהאט עס צו רופן, אזוי ווי מיסטער משה וואלאך האט עס אויך געגעבן אין די דריק, האט ער אין די עדישן וואס ער האט געמאכט האט ער עס געגעבן א מער א רבנישע טיטל, ספר משלים, און די מסורת השס גייט מיט מיט מיסטער משה וואלאך, און ער רופט עס ספר, אקעי? ער רופט עס אפאר מאל ספר, ספרים, ספרי משלים, באט דא רופט ער עס נאכאמאל אחר שיגמר ספר ההיא בבית הדפוס, לא יעלה על לב שום אדם להדפיס עושו, זאגט ער, הן החצי הן כולו הן החצי אוי קצת ממני, נישט דריק נישט איבער די גאנצע בוך, דריק נישט איבער העלפט פונעם בוך, דריק נישט איבער אביסל פונעם בוך, הן עם הציורים אוי מלבד הציורים, נישט. אין עני עני וועי יו ריפרינט איט איז איז יו סטיל גורם היזק פאר איז סטיל בעד טינג טו דו איט בעד איידיע סיי מיט די בילדער סיי אן די בילדער הן על ידי יהידים אוי אחרים סיי טאמער די טיסט עס דורך אידן מדפיסים מוציא לאור סיי די טיסט עס דורך נישט אידן. וואס זאל געשען טאמער איינער דרוקט עס איבער פאר ס'גייט דורך פֿיר יאר? יחיל יאל אויף כל העלות, אלע קללות פון די תורה זאל חל זיין אויף די מענטש, דעטס ראביניק סטייל אויף קאפי רייט אין די סיקסטין האנדרעדס, והשמיה ינעם, קויט דברי. היום יום א', זונטאג, ח' תמוז, די הייס שאטע, איך שטעל מיך פאר ווי הייס, קען מען זיך פארשטעלן ווי הייס און איז געווען, ווי אפגעמוטשעט די פראנקפורטער רב די מסורת השס דער גאון וצדיק איז געווען אין א תמוז'דיגע זומער'דיגע הייסע טאג אין די פראנקפורטער געטא אין סיקסטין ניינטי סעווען מיט נאו עירקאנדישאן אין א פעסט דעי, איי וואנדער איף הי ראוט איט. עט האום אר איף ווי ראוט איט אין אין א פראנט פארטש אר אין די בעק יארד, איי דאנט נאו איי דאנט נאו עקזעקטלי האו איט לוקט די פראנקפורטער רב'ס הויז אדער דירה אין די פראנקפורטער געטא אין סיקסטין ניינטי סעווען, תק אין שנת תפני זוין לפרת קטן נעים הקטן יוסף שמיל מקראקע חונה פויקע לקדושה וראנקווארד די מיין, אין יענע צייטן האט מען עס געשריבן וראנקווארד. אנשטאטס מיט מיט צוויי פיי'ס האט מען עס געשריבן די ערשטע מיט א ו' און די צווייטע פיי האט מען געשריבן מיט א ו', בראנקפורט דעם איין. אה. ווי האב איך געהאלטן? וואס איז פשט אז די
פאסטאג איז יא געווען איז יא געווען א פאסטאג אדער אדער

זיבעצן שורות כמנין טוב, און און דאס איז די הסכמה, און די סימן איז זיבעצן שורות, און די פעסט דעי אויף זיבעצן אויף תמוז, אבער עקטשולי חתמ מיט חי תמוז, חי געלעבט, תמוז איז אויך האט די תמוז די ארידזשינעל נעים תמוז קומט פון תנך וואס איז געווען א גויאישע געטשקע, בבלישע געטשקע, וואס זי איז געווען א געטין, א גאדעס, א פימעיל גאדעס, וואס איז האסט צו דא מיט עראטיסיזם, מיט פרוכטבארקייט, סאו אלעס שטימט דא, יום א' חי תמוז, שנת זה ניס, סאו אלעס שטימט, און לאמיר ממשיך זיין א אנדערעס מאל בעזהשי ת.
וואס איז די מעשה וואס דו האסט מיך פארציילט אז ער איז ארויף קיין אויבערן הימל? אה! סאו דאס איז געווען חלק א', חלק ב' איז וואס האט מען געזאגט אין הימל פאר די הסכמה צו די די עראטישע הסכמה, און וואס האט די שלו' הקדוש אין גן עדן געזאגט צו דעם? איז דא אויף דעם אויכעט א מעשה וואס ווערט דערציילט, איך האב עס אין מיין אין מיין ארטיקל וואס איז נישט פובליצירט יעצט, אפשר וועט מען עס צולייגן אין די אין די גוגל דאק, אפשר וועט מען עס צולייגן אין די לינק. איז דא א מעשה וואס ווערט גע וואס איז א מעשה וואס איז געדרוקט אין א רבנישע ספר פון אין אונגארן פון בערך תרפ ס בערך ווער האט עס ווער איז געווען מחבר? בערך הונדערט הונדערט צוואנציג דרייסיג יאר צוריק א רבנישע רבנישע משפחה רבניש קינד. וואס האט געדרוקט א ספר און אין דעם ספר האט ער אויך אין די הקדמה פונעם ספר, זיי זענען געווען אייניקלעך, די רבנים אין אונגארן זענען געווען אייניקלעך פון ביידע סיי פון שלו' הקדוש וואס איז געווען רב אין פראנקפורט און סיי פון די מסורת השס וואס איז געווען רב אין פראנקפורט אפאר דורות שפעטער און זיי האבן געשטאמט פון ביידע. און אין די הקדמה רעדן זיי אביסל וועגן זייער יחוס, און זיי רעדן וועגן די שלו' הקדוש און די מסורת השס. ס'געווען אפאר אירע וואס האבן עס געפאבלישט?
ניין, די די משפחה, ס'געווען א רבנישע משפחה,
שפעטער קען מען צולייגן די נעמען און אלעס, און דארטן, די מעשה דארטן, פון די מעשה דארטן קומט ארויס א. פון א חסידישע פערספעקטיוו קענסטו טענה'ן אז די שלוה הקדוש אין הימל האט אויכעט מסכים געווען צו די עראטישע הסכמה פון מסורת השס, באט אפשר זאל מען דאס לאזן פאר נעקסט טיים. אדער קען מען עס מאכן געשיקט. זיכער. די מעשה איז אז די ווען די מסורה של שס איז נפטר געווארן ר' יוסף שמואל פון קראקא אדער ווי מען האט אים גערופן ר' שמואל ר' חיים שייעס און אדער האבן גערופן רש רחש ר' שמואל ר' חיים שייעס און נאך די לוויה, די בעלי בתים, אפאר בעלי בתים וואס פלעגן קומען צום שיעור יעדן טאג, צום רב'ס שיעור אין גמרא, און זיי קומען אין בית מדרש צום שיעור, אפילו די רב איז יעצט נפטר געווארן, זיי קומען צוריק פון לוויה, און דעי ווער ווערי שאקד טו סי די מסורת השס, דער רב זיצט אויף זיין בענקל, זיי קומען יעצט צוריק פון די לוויה, פארשטייט זיך זיי האבן זיך זייער דערשראקן, און דער רב זאגט זיי, לויפטס נישט אוועק, איים נאט גאנא סקעיר יו אוט, איים דזשאסט היער פאר א מינוט, איי העוו טו דעליווער א מעסעדזש, ענד איי וויל ליוו. און וואס איז געווען די מעסעדזש? דו קענסט די מעסעדזש איז געווען אז די אז דער רב דערציילט אז ער איז היינט ארויף געקומען אין גן עדן און דער בעש ט שרמאלע האט אים גע'פסק'נט אז ס'קומט אים גן עדן פאר אלע זיינע מעשים טובים און לימוד התורה און ער וועט זיין אין די היכל פונעם של ה הקדוש וואס איז געווען רב אין די זעלבע שטאט אין פראנקפורט אפאר דורות פריער. אבער דער של ה הקדוש האט אים מוחה געווען, ער וויל אים נישט האבן, ער וויל נישט האבן די מסורת השס פאר זיין שכן אין הימל. וואס האט ער קעגן רבי שמואל אב ד חיים שייס? וואס האט ער קעגן דעם קאנטעמפארערי פראנקפורטער רב, היז סוקסעסער? געס וואט? קען יו געס וואט וואס היז ארגומענט? האט ער געמאכט די הסכמה? ניין.
די שלא הקדוש האט ווייזט אויס פון די מעשה גארנישט געהאט קעגן די עראטישע הסכמה. ער האט זיכער געוואוסט פון די הסכמה? אויב אויב די שלא הקדוש איז אין הימל און אויב ער ער זעהט אויב ער ווייסט לויט די מעשה די שלא הקדוש ווייסט
אלעס וואס גייט פאר מיט די מסורת השס און ער זעהט אויף אים, ער זעהט אויף זיין נשמה, און ער האט נישט געפילט קיין שום פגם אין די עראטישע הסכמה, לויט די מעשה. איך בין נישט דארט געווען, איך זאג נאר לויט די מעשה. וואס האט ער יא געזעהן א פגם, איז ער זאגט אז ער האט געשריבן א ספר שלו, און אין די ספר האט ער אסאך מוסר. און דא אפאר דורות שפעטער, די מסורת השס איז רב איז ממלא מקום אויף זיין פלאץ אין פראנקפורט, ער לערנט פאר יעדן טאג א שיעור פאר בעלי בתים, אדער תלמידי חכמים, און געס וואט? נעווער אין היס לייף הי געיוו א מוסר דרשה. נאר תלמוד, ליטוואק סטייל, מסורת השס. און די שלוה הקדוש איז בייז דערויף, און ער זאגט ער וויל אים נישט האבן אין זיין היכל. בשורש אז פאסט זאל נישט זיין זיין שכן אין גן עדן. די בעזעם של מעלה הערט זיך צו צו די טענות פון די של ה, רבינו ישעי' הלוי הורוויץ, און וואט וואס דער פסק, קען יו געס וואט וואס דער פסק? אין וואן הענד דעי טאט די בעזעם של מעלה

די קאמפראמייז וואס אז די מסורה של שס דארף אראפגיין דאון טו ערט פאר א פיו מינוטס, פאר א פיו מינוטס, יו העז טו טעל די סטארי, די סעים סטארי, יו העז טו דעליווער די מעסעדזש, אין ארדער טו דעי שוד נאו, היז סטודענטס, די גרופ פון זיין שיעור וואס קומען יעדן טאג אין זיין שיעור זאלן וויסן אז מוסר איז אימפארטענט, זאלן קובע זיין א שיעור אויף מוסר. און דען דאס איז שוין א תשובת המשקל, הי דיד היז דזשאב ענד דען הי איז ראוי ראוי צוריק אויף זיין מקום כבודו און ער קען זיין אין די היכל פון די שלוה הקדוש, איי וואנדער איף איף די מסורת השס סטיל וואנטעד טו בי אין די היכל, סאם פיפל איים שור סאם פיפל טודעי וואלד סעי איף הי דאזענט וואנט מי מוחל טובות איי דאנט וואנט הים אדער ער איז צו פרום פאר מיך, באט פון די סטארי פון די אונגארישע מעשה פון די אייניקלעך פון די פון די רבנישע פון די רבנים פון די רב וואס איז געווען אייניק וואס זיי האבן געהאט במסורת די מעשה אבער זיי זענען געווען אייניקלעך פון ביידע סיי פון סיי פון די מסורת השס און סיי פון די שלו' הקדוש סאו פון די סטארי קוקט אויס אז די מסורת השס וואס סטיל זייער אינטערעסירט. וואס טוט זייער אינטערעסירט צו זיין אין די היכל פונעם פרומאקישער אדער פרומער מוסר'דיגער של ה הקדוש, סטיל וואנטעד טו בי דער אין די היכל, סאו סטיל זכות פאר אים, מעיבי די גן עדן דער איז בעטער, הו נאוס. ענד סאו הי אגריד טו די האול טינג ענד הי דיד איט ענד זיי האבן זיך אפילו משדך געווען שפעטער די צוויי משפחות האבן זיך משדך געווען און די רבנים די רב וואס טעלט די סטארי אין אונגארן אין די ניינטינט סענטשורי אר די טווענטיעט סענטשורי שטאמט פון ביידע רבנים, און היינט ביידע רבנים יעדע חדר יונגעל און ביז היינט ווייסט ביידע נעמען, די שלו' הקדוש און מסורת השס, און און דאס איז די מעשה, און סאמבאדי סעד דעט אפטער אלל. אין די מעשה זאגט עס אז ער האט קיינמאל נישט געגעבן קיין מוסר דרשה באט אפשר די איינציגסטע. וויכטיגסטע מוסר. וואס?
אפשר די וויכטיגסטע מוסר איז געווען אז ער האט נישט נישט וועלן נישט אוועק וועלן. דאס איז א אינטערעסאנטע ארגומענט, אבער יענער האט געזאגט סאמטינג מער איראניש, און מאר סאדל, אפשר די שייכות פון פארשפרייטן מסר וואס די מסורה של שס האט יא געטון, אפטער אלל, בחיים חיותו, איז געווען אין די עראטישע הסכמה, ווייל אין די דריטע שורה זאגט ער כי מכל משל ומליצה סופו היו איסורות יראת השם, סעקולער בוקס עולם הזה'דיגע סטאדיס און משלים און גראמען, אינקלודינג עראטיסיזם, איז די פארוואס איז עס אפראפריעט, פארוואס איז עס כשר, אזוי ווי לעמאן, ר' מאיר לעמאן'ס ביכער וואס איז געווען א תלמיד חכם און א גאון און א עראטיסיסט, זאגן אנדערע. אבער סוף כל סוף די ענד גאול איז דא א התעוררות ליראת השם, סאו דאס איז אפשר געווען די איינציגסטע פארשפרייטונג פון מוסר וואס אונז האבן יא פון די בעל מסורת השס ת בחיימך יסוד, האטס מיר א גוטן חודש תמוז.